Salve família! Três manu p'un kabisi pika nos pika! Anti nu kumesa abri família skrebe na kanal kumenta konpartilha i dexa kel like pa subi ritenson na youtube família família bo ki di merka bo ki di purtugal família si bu kre faze konpra na amazon família nta dexa link li e so panha link pa bu djuda p'un kabisi konpra u sai pezadu kel presu pizadu di senpri u sai kual é família Família, kel-li é bon pa kes abensoadu ki ta gosta di família. Dja bu dja bu kumenta? Dja bu dexa kel like? Dja bu skrebe na kanal pa bu ser notifikadu tudu bês ki nu posta vídiu na kanal, família? Família!
Sinplis y diretu ku nhos. Diz-mi, Móla, família. Fim, Móla inda pidi nhos. Dizimola, ka nhos mete nha nómi na nóia ki nhos sta na-l. Bu sibi? Dizimola, nhos sabe p'ai di nhos. Ka nhos mete nha nómi na disparati ki nhos sta na-l. Pamó, mi N ka sta na mi ka disparati. Nunka nhos skodje un disparati. Bu sibi? N faze sénus, mi ku Valénsa, kel-li, kel-li, kel-la. Dja nu faze sénus, son dja sai, gentis sta ta kurti. Nton, nhos kontinua ta partilha. Bu ta intende? Nhos kontinua ta partilha, má. Nhos ten ki ta rispeta, pamodi nhos dja sabe kla kel língua radu se ba obi kuradu i obi, da so pa di obi i obi. Odja, astanta, ami i tudu algen sabe ma mi N ten nha namu, ma mi N ten nha mudjer ku nha fidju, ma mi é un ómi risponsável. Dja N faze nha trabadju, N faze nha marti.

Tribunal di Diretu, ya. Pamodi kuza es ten é kuza di xuxa di Adon. Nhas sabia ma ten da bronka. Ami lógu ben pâpia ku nha mudjer, ma sen fazeba kel vi, ma sen fazeba, ma sen fazeba i, i, i, ma sen fazeba videoclipe ku Vanessa. N pâpia ku el dretu, ma sen fazeba nen videoclipe ku Vanessa. Bu ta intende? El fla, Trankilu, kel-li ki la. Dipôs, nu lansa son.

Aô kusa sai un bakololu nha dja munha fla mui mi ti bruku bruku txô gosta da uma problema aô nha mudjer dexa ta ku mi ka sa sponde move dja sa toia kuza nha sa ta fase dja sa toia kuza nha sa ta fase ta toka sa ta sponde move pamodi aô nha nhos ben aô nha sa fla mui mi ti problema pamodi di paranoia di son kel ki la. Deu mem nha fai vidu klibi ku vanesta mante ku vanesta aê mar fika son na trosa wos te ba e ben kuza pa troia e ben nha fika son na noia ku mi ka sa skonde moa fika kela nhos bu na pubea dizdi mola ki ta pidi nhos nhos torna bai nhos ba pa bu patroa pa patroa di daxa mi marti kela nhos fika bai ku nhos sen riba nhos nhos ta fika son na xuxadera dizdi mola.

Nhos sta di novu ka obi au au ok n ka pode ten un amiga nton ami n ka pode ten un amiga ki n pode sta djuntu ku el n ka pode ten nada nton pamodi ma tudu algen ki bu ten djuntu ku el bu sta djuntu ku el ami u ten ami fla neh sta nu faze videoclip normal sta ntendi nu faze videoclip pamodi el sabia ami tanbê ku kurau kurau ki nu ten truka truka kurau ten ki truka truka nton nu faze videoclip normal pa nu faze ma ti ma uza kel ki kila gosi kuza eu i bnjada bu nti bronka ku nha mudjer kel kila pui na problema ku nha mudjer ta pui na géra ku família tudu kuza nha irman.

Nunka n'ka pensaba ma nhu sta faze miguel trabadju li e abo gosi txeu se ba bo ki tiri tudu kel gera li oi oi o ma djunta ku vanessa pon vanessa pa faze marketing vanessa pa mi el e mudjer di mumentu kel gera ma foi vida o ke ma foi primi pigol kel gera dja sta nhu skaba ku kes storia li bo ya ma agora ku vanessa dja txada grandi.

Kimi trabadju, otu ladu tranka ki sa sai. Diz di mó ori, pa troa ya xatia, ka sa so ni mó ben. Ntini mininu pikinó ati di kuatu mes. Lembra? Ami ka ten ku Vanessa, bro. Ami ka ten ku Vanessa, nunka ka ten nada ku Vanessa. Choma. Oh, você falou que chama patroa.
Marketing, então, para patroa, minha marketing, eu chamo ele. Minha marketing, eu vou buscar o trabalho. Entendeu?

Algen sa blo. Ai ntô kes avô ta ben sô na live, es ka ta oi live, ta xap nha korpu, es ta sô skuta-m. Avô mi N ta faze nha trabadju, ami N sta na nha marketing, ami N sta ta promove-u, ami N tene-u na bóka mundu. Avô é ka marketing ki bu kre, ami N sta ta da-u marketing tanbe.

porta. É fama bo ta ver, bu fica só bo ta ver porta. Minis, prego, prego, tá na live, tá aqui um dia já. O prego, prego, é a cabo. Vai, vai, vai, Vou vai, com o Sachinho, vai, vai, depois de um dia, de ouvir a jogo. Vou com o Sachinho.
Bom, Boku bai na futube. Splikanu pamodi ki bo bai fazi klipi ku Vanessa.
Klipi dja kaba. Kel otu dia nhos sai nhos dos na karu nhos bai kume la seven. É marketing tanbe.

Ya família, keli nhos mana tranka fula-m ba so pa N fla verdadi, ma N gosta txeu di nha mudjer. Ma kuza ki kontise foi apénas un marketing ki N tenta faze i saindu. Bo ka nin kuza ma mi saba pa N fla-l ma N ta ama-l i ma N gosta txeu di nha família. Ma ka krê pa kaba tudu kel, duránti tudu kes ténpu ki nu ten djuntu, kuatu anu pa ka fika en von. Trokadu di un múzika. Na tene gana diskulpa si fadjal o si kontise algun se ama nada ka kontise n ta promete mi ama pa Dios ma nada ka kontise ente mi ku Vanessa dipos di kel video clip di Sérgio padron mi ta agradese tur ke ke poe n ta fla mi n ta amal dimas el ku nha fidju Sara love nhos ador.